Kiugo gĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ gĩkuuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Siraki ikũmi tũgũthoma kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ nginya kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe Siraki ikũmi kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ nginya kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe kĩongo kĩnene eh, kĩongo kĩnene nĩ kwĩnyihia na kwĩhe gĩtĩo kwĩnyihia na kwĩhe gĩtĩo na kwĩhe gĩtĩo kwĩnyihia na kwĩhe gĩtĩo thĩinĩ wa Siraki ikũmi kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ kwambata nginya kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe kwĩnyihia na kwĩhe gĩtĩo rĩrĩa ũkũruta wĩra waku ndũkae kuonania ũgĩ waku na ndũkae gwĩkumia hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna nĩ kaba kũruta wĩra ũkorwo wĩna indo nyingĩ gũkĩra rĩrĩa ũngĩbatara Reke njokere, nĩ kaba kũruta wĩra ũkorwo wĩna indo nyingĩ gũkĩra iria ũngĩbatara. Ah, gũkĩra kũruta gũkĩra kũrũra ũgĩtĩaga na ndũrĩ ona gĩa kũrĩa. Mũndũ ũrĩa wĩhĩtagĩria-rĩ, nũ ũngĩmũtua atĩ nĩ mũthingu? Atĩ mũndũ ũrĩa wĩhĩtagĩria-rĩ, nũ ũngĩmũtua atĩ nĩ mũthingu? Na nũ ũngĩhe gĩtĩo mũndũ wĩimĩte gĩtĩo? Mũndũ mũthĩni aheagwo gĩtĩo nĩ tondũ wa ũũgĩ wake, no mũndũ gĩtonga aheagwo gĩtĩo tondũ wa ũtonga wake. marika mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe mũndũ ũhetwo gĩtĩo e mũthĩni-rĩ angĩtonga aheo gĩtĩo kĩigana atĩa na mũndũ angĩimwo gĩtĩo e gĩtonga-rĩ e angĩthĩna aimwo gĩtĩo atĩa tũkĩrĩkia mũndũ mũthĩni wĩna ũũgĩ no etĩe na ikare gĩkundi-inĩ gĩkundi-inĩ kĩa arĩa anene Kĩu nĩ kĩũria. Mhm. Atĩ mũndũ mũthĩni wĩna ũũgĩ-rĩ, no etĩe na agĩikare gĩkundi-inĩ kĩa arĩa anene. Nĩ Siraki ikũmi kamũhari ka mĩrongo ĩĩrĩ na ithathatũ nginya kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe. Reke tũcokere kahora. Ĩ, Ĩraria ũhoro ĩgiĩ kwĩnyihia na kwĩhe gĩtĩo. Nĩguo. Atĩ rĩrĩa ũkũruta wĩra waku ndũkae kuonania ũũgĩ waku, Mhm. na ndũkae gwĩkumia hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna. Mhm. Ndũgetũgagĩrie hĩndĩ ĩrĩa ũraruta wĩra, Ĩĩ. atĩ niĩ nĩ niĩ DJ ũrĩa mwega mũno Mhm. niĩ nĩ mũmemereki ũrĩa mwega mũno Mhm. Ĩĩ, thiĩte thukuru ngathomera kũndũ kona na kona Mhm. ũ DJ ndathomeire mĩaka mũgwanja macio tigana na mũbanya Mhm. kazi yako Mhm. ũrute wĩra waku Yes. na ndũkanae gwĩkumia hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna Mhm. hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna rĩ Mhm. nĩ hĩndĩ ya kwĩnyihia Ĩĩ. tondũ nĩũrabatara ũteithio Nĩguo. rĩrĩa ũtarĩ ona kĩrĩ Mhm. either nĩ kĩmbeca kana nĩ kĩmeciria kana nĩ kĩ indo cia kũnyitĩka kana cia kuoneka rĩ Mhm. rĩrĩa ũtarĩ rĩ tiga gwĩtũgĩria Ii. ati no minyoyaga nduri na mu- nduri na kindu muhuko Mhm. no athie kuria mu mukaga wa goro Ii. nigetha tugutambure Ii, I think uh, tuonaga tumenyaga wahia nyunu. yes Ii, umenyaga ndingia inu. yes Yes. namenya wega mbia iria wonaga o mweri o mweri Mhm. itingĩigana gũtwarithia gĩkari gĩtũngũ Ii. no ũgathiĩ wakombora gĩkari kĩu Kinene. kĩnene biũ Ii. Ĩĩ, na kĩranyua maguta maku mbia ciaku ciothe Koguo mũcara waheo mũcara ũhorokagĩra hau ũkombo- ũkombore ngari ũmĩkĩre maguta ucoka wanjie gututhinia Exactly. Yes. Atĩ ndũkae kwĩ- gwĩkumia hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna tiga gwĩtũgĩria hĩndĩ ĩrĩa Mhm. ũtarĩ Na Nĩma. to- na to- na to thĩna wa mbeca Mhm. nginya thĩna wa meciria Ĩĩ. ũthiage handũ hena andũ mararĩria ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũndũ mũna ũgetuaga ũrĩa ũĩ na hĩndĩ ĩyo Ĩĩ. ndũĩ